my people na do na do na wey don dey come my channel before welcome back if today na the first time wey you dey reach my channel say na today be the first time wey you dey take your two kuru kuru eye see me na I be this welcome to my channel my name na summer Before I continue today video, may I remind una, you see that red button there where they write subscribe? Click that button, make you subscribe. After that, make you click the bell sign so that anytime I upload new video, you go hear the bah notification say I don't upload new video. Uh -huh, now so, una do well. Today video, I won't just discuss one matter with una. Mm -hmm. Something wey dey my mind, it just dey go through my mind sometimes. And this thing wey I wan talk now, you know something wey dey my mind today wey dey my mind all day today the thing no gree e no gree comot for my mind and the thing na how e be say this god wey we dey serve sometimes we no dey understand am make we just talk true sometimes sometimes no be everything wey god dey do we dey understand some things we go dey look say which one be this one again wetin this one come mean you know wetin make this thing come my mind this um, wetin make this thing come my mind na because say i be dey tidy up as i dey tidy up because i be do party um, wetin i go even call am eh, make i call am say get together mm-hmm. i be do one kind get together for my house so and this get together na just uh, me and i plan am i just plan the get together for my house i invite some of my friends so all of us come come my house come do this um, get together we do am for one of our we do am for one of our friend but order food i still cook some food uh, some of my friends too you know some friends just cook cook for their house all those kind of thing all of us just come here bring our children we just do one kind of small party for weekend so as i dey clean up as i dey clean up the things for the party now my mind go still dey flash to the whole matter so you know wetin i go do make i first clean up the abi

some people sit down for here see say the plastic wey follow am come you go see am i never comot am so as because as e be like this e dey easy for me to just wipe them after use i go just wipe the plastic store them away for another time wey we go need am and na paper cups we use so once we just finish we just gather all the cups throw them for recycling bin you know so we no get too much plate to wash. This na my storage box where I dey put everything. Na im be this. You go see the things wey dey inside. Some of my gardening things. Na here I dey keep am. Na here I dey keep um, all the cushions. You see, I still get my gloves. And, and this one are the gloves wey I newly wash wey I never reuse. I dey keep them here sometimes and then you go see say I get mat too. I use antibacterial spray, just spray them. So I be just say make I quickly tidy up before I make today video because the rain be like say it won't fall, but it never fall now. Wetin I be wan gist una, you know,

if we wan talk true we go talk say we no understand okay so wetin wetin make i wan talk this thing this my friend wey i say we do birthday for na the same university all of us go so my other friends dem wey go the same university na all of us plan this thing together say make we surprise am so um, so this my friend na christian but no be naija person na christian so wetin happen na say this girl don fair born before born two girls before so one na like ten years old the other one na like maybe like

you no go believe say you come go do scan e come be say na two boys shey una dey see this kind thing e come be say na two boys come see happiness e pray make e be twins e true true be twins e come pray make e be two boys e come true true be two boys shey una dey see na go believe say the next thing o she just begin dey wetin dey dey call am the next thing o water come break water come break ah e never even reach eh e never even reach she dey like 22 23 weeks water come break dem come rush am go hospital e dey hospital hospital come say dem go keep her say dem go keep her dey monitor her the next thing o as i even dey talk am sef eh the thing dey even dey the next thing o dem come say you know i no know whether na wetin dem dey call sepsis sepsis na when you know when um, I won't talk am. Now I want to talk and explain am for pidgin now. Sepsis now when infection don't enter the woman blood. Uh -huh. So they can't say because her temperature can't dey go up, go up, go up. If they go up, you know they gree come down. So they can't dey plan to transfer her to another bigger hospital where specialized where where. But the place where she did, they can't say the hospital can't say they no go receive her. until her temperature come down say because to put her for road no dey safe no do no do now the hospital wey she dey come talk say ah say the thing don worse her own sickness her own the mama wey carry pikin her own sickness don worse say to save her life they go need to remove this uh, pikin dem. Hmm. The next thing oh they come remove the pikin dem.

wey i dey talk so na secondary school dey take enter university but me wey i come from naija na i come do wetin dey call mature code you understand i be mature student i senior all of them uh-huh. me i be forty-two the girl wey i dey talk now na thirty-one make you see the more than ten years wey i take senior all of them uh-huh. so but even for her age na you know person wey say he wan born and he just carry one born get belle that at the age of thirty once he born he no wan born again as he come still pray to god say god o make he be twins he come true true be twins after that one i come still pray to god say ah make e be boys o oh. god come do am i come still go be boys how na all the while i talk say sometimes e go be like say if we wan talk true no no go talk we talk say some things we go talk say we no understand we no understand because my own na say how god go come to true give am the twins wey she dey find on top of that one e come to true give am the boys you know because you know e give am the twins e come be say na boys e come still she come still lose the belle you understand you go still lose the belle you go come dey wonder i no dey i no when i lis ten well i no dey talk say god no care o i no dey talk say you know god no good o but my own na say make we talk true sometimes we go say we no understand you understand You- we no understand so i no to be i no understand you know we go say mm, god knows the best na the truth we go say god know the best you know but sometimes if we think am deep deep no be everything wey god dey do

on the day wey dem hospital give am the dead body of the twins make she go bury e come be say na that saturday of that week na im the family come plan the burial but that saturday come go be the girl birthday shey you understand eh so na make i come say ah which kind thing be this one i bury children for her own birthday na make i come talk with my friends dem we come organize with my our other friends dem say make we plan another birthday party for her make we just celebrate am separate from the real day make e just be say make e just be say e still celebrate something make we just still still surprise her you know so because when i go her house i no dey wan when i go her house i say i no go cry i need to get strong heart for her because i know say she go dey upset dey cry you know make me i no go there go begin dey cry you understand because me i dey quick feel for another person na that one be my weakest point uh, maybe na strength because na be strength e good to dey feel feel for other people that is one but at the same time na my weakness too because any small thing me if person like find my trouble or person wan you know somebody dey insult me or things like that you know all that kind thing no dey no dey make me dey wetin oyibo go say emotional but to feel another person pain or you know those kind thing i dey quick feel another person pain or cry for another person or cry for another situation i dey quick put myself for another person shoes i reach her house oh na so hmm,

normal to cry as you dey cry you dey release the feelings and the um you know the feelings wey dey your body dey you dey let am out i say e good i say but may i tell you one thing may i tell you true i no go lie you as i come here now i see say you well you come out of that hospital alive you dey hear me i still happy oh i dey tell you true even as a friend i say because if i come here

na so I leave her. I I stay with her that day, sha. I stay with her for that day. I, so to now the party what we do for her for my house the other day. Now I be the tidy up. Now these things as I they tidy up, you know. Mm, now the matter just still they pay me. I no go lie you, still they pay me because the girl everybody talk and say because for promotion for the um, because na nurse too promotion wey she suppose to collect e no collect because as im get the twin pregnancy say the pregnancy really heavy her for body really hard im sick well well say im miss many days for work promotion wey she suppose to collect im say at least i get my twins and na- in the future i fit still get promotion say the promotion na im lose am wey the twins na you understand so this video um, i just make i just talk how be say sometimes no be everything make we talk true no be everything we fit talk say we understand we understand, we understand when e come to the things of god no be everything even me when i share my own story you know say people say i get i no be i never even share one tenth of my story i be my family story if i share my story una go weak una go even surprise say una dey ever dey see me dey smile na me dey tell una but only say after i after only say ah i dey even dey get strength sef me i no know na only god you know but you see this life many things wey dey happen sometimes sometimes you know sometimes if you think front think back life go just tire you na im make dem dey say onye onye my language dey go say onye bulu wa n'isi no onye bulu wa n'isi no carry this life for your head take life easy you, you go sometimes you go think na your own problem na worse pass you go see another person you go say eh this kind problem dey you know the only thing na say the one wey go get answer to

you know anything wey go just make belle sweet me anything wey go just make my day go smooth now i dey find anything wey dey give me stress i no want at all again for my life at all i no want i dey try to keep my life simple you know you know say sometimes i dey explain for my other channel about gardening people no dey know you know some people dey medication they go dey take this medication for blood pressure dey take this medication for this one that one e get some kind things wey we suppose to dey do wey dey good for belle wey dey sweet belle dey make wey dey sweet belle dey make body sweet person all those small small things i dey talk for my other channel i think i don talk am for here before too say gardening people dey look am like kini gardening na be my biggest medicine sometimes yeah, relax some people dey do yoga some people dey do i dey do exercise see my own exercise na to run i go sometimes i dey go waka sometimes i dey run another thing wey i dey do wey dey good for my body na this my gardening not that i dey tell una you know i dey do am many people many people try am gardening dey very good you know and even when sometimes you wake up in the morning you see one plant wey you plant wey small like this before e don big e don dey flower the way wey dey take i no fit explain how e dey make belle sweet person i no even fit explain am make i show una for example make i show una this plant see i no know whether i go do tour for this my pidgin english channel see this my plant when i plant am na one small plant like that o see e don dey grow flower the other day i come out now now i see say the flower don dey open see you see am na dey see am i go find time show una my fla my garden well well this plant eh e dey sweet me for belle i no fit even explain how i take like this plant i like am well well i like am well well you know some people they say ah you want this garden you are you like garden you know mm, i don't get the energy i don't get this one i don't get it but the thing i say na never even they never even try am many many people they dey different different medication wey many people dey take you be say na stress dey cause am na they no dey ever find time to relax they no dey ever f- relax they no dey ever find time to do things wey dey sweet their belle and another thing again na people wey dey chase money too much

i be waiting to give person need to relax na so me i dey take relax o eh so you wey dey watch me leave me comment tell me how you dey take do your own relaxation wetin be your own style to dey relax wetin be the thing wey be say if you do e dey make your body calm down una leave comment for comment section my people i go leave today video for there una do well say una come watch my video